dzina ḽa mudzimu nga ḽi rendiwe ndi khou ri a ri ite thabelo dzinani ḽa yesu kristo wa nazaretha dzimu wanga ri khou vha livhuwa nga matsheloni a ḓuvha heḽi khou vha livhuwa vha tshe vho ri ṋea vhutshilo ri khou vha livhuwa vha tshe vho ri ṋea mufemo ri khou vha livhuwa vha tshe vho ri ṋea tshifhinga tshenetshi ri nga dzina ḽa maanḓa a murena yesu kristo dzithendo zwikhoḓo ndi zwa vhone dzimu wanga ndi ri nga vha fhaṱutshedza no yo vhalwa ipfhi ḽavho nga kristo jesu ngauri ipfhi ḽavho ḽi a tshila ipfhi ḽavho ḽi na maanḓa ḽi fhira banga na u ṱuḓulwa dubo dzoṱhe nga vha ri fhaṱutshedze murena amen ndi khou tama ri tsho dededzana matsheloni a ḓuvha ḽa ṋamusi nga bugu ya lukasi ndima ndi ya vhufumi na nṱhanu na mbili ri ḓo thoma kha ndima na ṱhukhu ya vhufumi na nthihi vho swikela kha ya vhufumi na nṱhanu na nṋa luke chapter 17 verse 11 to verse number 19 ine i vhalea nga u rali musi yesu a tshe lwendoni lwa u ya yerusalema a bva nga vhukati ha Samaria na Galilia musi a kha ḓi tou uri u a dzhena kha muṅwe muḓi a ṱangana na vhathu vha fumi vha re na vhulwadze ha lukanda vhukumadzaho vha ri vho ima fhaḽa kulenyana vha vhidzelela vha ri yesu muṋe washu a ri khathutshelwi zwashu naa yesu a tshi vha vhona amba navho a ri Iyani ha vhotshifhe vha ni vhone. Vhe nḓilani vha fhola. Muṅwe wa vhavho a tshi vhona uri o fhola, a mbo ḓi huma a tshi khou ṱavha mukosi a tshi renda Mudzimu. A ḓa a ḓi posa fhasi milenzheni ya Yesu a mu livhuha. Uyo munna o vha e Musamaria. Yesu a ri, Hufha ho fhodzwa vhafumi, zwino vhaḽa vhaṅwe vha naini vha ngafhi? Khezwi hu si na o vhuyaho uri a livhuhe Mudzimu, arali a si uyu mutsinda. Amba naye a ri, Takuwani zwaṋu ni ṱuwe, lutendo lwaṋu lwo ni fhodza. Dzina ḽa Mudzimu nga ḽi rendiwe. Ndi khou tama uri ri ambe nga mafhungo a u livhuwa Mudzimu zwithuni zwoṱhe. Bivhili ya Mudzimu i ri musi Yesu Kristo a lwendoni lwa u ya Yerusalemu, a bva nga vhukati ha Samaria na Galilea. Hupfi a tshi kha ḓi tou dzhena kha muṅwe muḓi, a ṱangana na vhanna vha fumi vhane vho vha vhane vhulwadze ha lukanda vhu kumadzaho. Vho vha vha na vhulwadze ha mapele. vho vha vhe na vhulwadze vhu pfukelaho vho vha vhe na vhulwadze vhune arali vha nga ṱangana na muthu vha mu kwama houḽa muthu vha mu kwama u sala a na honoho vhulwadze hu pfhi yesu khristo a ri u vha vhona ngauri vho ri mu vhona na vhone vha vhidzelela vha ri yesu muṋe washu a ri khathutshelwi zwashu naa hu pfhi yesu khristo a tshi vha vhona a amba navho a ri iyani havho tshifhe ni yo ḓivhonadza khavho ndi ngani yesu a tshi ri kha vho ḓivhonadza kha vho tshifhe vho tshifhe vho vha vho ṋewa maanḓa a u sedza uri muthu o fhola kana ha ngo fhola na vho vha vho ṋewa maanḓa a u inspector arali muthu o vha na vhulwadze ha mapele o vha a tshi ṱoliwa nga vho tshifhe vha muhu nga vho tshifhe vhahulu uri a kone u bvisiwa kha vhathu a ye nnḓa na musi a tshi fhola u vhuya a sedziwa nga vho tshifhe vhahulu uri a kone u vhuya kha vhathu kha vha ri ndi vha vhudze shaka ḽanga musi muthu a na vhulwadze ha lukanda vhukumadzaho a na vhulwadze ha mapele o vha a tshi bvisiwa kha muṱa wa hawe a bvisiwa kha community a bvisiwa vhukati ha vhaṅwe vhathu a yo vhewa nnḓa ha mishasha a yo dzula haningei a ri musi a haningei honono muthu u ḓo tshila nga u humbela na ono khumbe u humbela hone o vha a tshi tou vhidzela ngori o vha a songo tendelwa u kwamana na vhaṅwe vhathu nga tshi zwino zwino ro vha ri tshi ḓo amba uri o vha u vha o isolatiwa ho muthu u vha o isolatiwa u vha o isiwa kha kwarantini

sa munna wa mutsinda zwi amba uri vhulwadze vhu kone u swika kha muthu muṅwe na muṅwe shaka ḽalo ndi ri hu pfhi bivhili ya mudzimu i ri vha ri vha nḓilani vha fhola kha vha ḓo pfha mani ndi ri vhaṅwe vhanna vha khou ṱangana na ḓembe vha tshi kha ḓi tou vha vha nḓilani vha sathu swikavho tshifhe u ṱoliwa yesu khristo o vha a tshi zwi ḓivha zwa uri vha tshi sala vha tshi swikavho tshifhe vha ḓo vha vho fhola mara vha ri vha nḓilani eh, vha sa thu ṱoliwa vha fhola dzina ḽa mudzimu nga ḽi rendiwe ndi khou ri havhanoni vhana vho sumbedza u vha na lutendo lwa u tshimbila yesu a songo vha kwama u tori tshimbilani yavho tshifhe havhanoni vhanna vha takutshedza vha yavho tshifhe vha ri vha nḓilani vha fhola ndi ri shaka ḽanga kha vha vhe na dzindivhuwo vha tende u livhuwa mudzimu vha kha zwi vhavhaho vha tende u livhuwa mudzimu vha kha zwikonḓaho vha tende u livhuwa mudzimu vha nga ngomu ha malwadze vha nga ngomu katikati ha dzithaidzo dza muṱa wavho na dza lushaka zwithu zwi sa tshimbili zwavhuḓi kha vhatendoli vha mudzimu vha madakaloni zwithu zwi tshi khou tshimbila zwavhuḓi kha vhatendoli vha mudzimu vha si na zwithu vha si na dzi risosisi vha kha malwadze a vha livhuwe mudzimu pfe vha ri vha nḓilani vha fhola dzina ḽa mudzimu nga ḽi rendiwe hezwi vho fhola bivhili ya mudzimu i ri muṅwe munna muthihi a huma a hu khou huma munna muthihi wa mutsinda wa musamaria a ri a tshi swika hu pfhi hononi munna a tshi huma hu pfhi o vha a tshi khou ṱavha mukosi a tshi renda mudzimu ndi munna o ḓalaho nga dzi ndivhuwo vhaṅwe vha to vhona vhaṅwe vhathu vha khou ṱavha mikosi ndi uri vha tshi khou renda mudzimu vha soko uri a vhathu vho dzheniwa nga mimuya mivhi vhathu vho dzheniwa nga mii u pfhi hononi munna ngauri o vha o ṱanganedza phodzo yawe u pfhi a ṱavha mukosi a tshi khou renda mudzimu upfi a swika a ḓiposa milenzheni ya yesu a livhuha mudzimu yesu kristo a amba a vhusa uri vho vha no vha ni si fumi kani avha noni vha naini vha songo vhuyaho vha livhuwa mudzimu dzina ḽa mudzimu nga ḽi rendiwe hu pfhi yesu khristo a vhudza muno ḽa ri takuwa hmm? u ṱuwe lutendo lwau lwo u fhodza shaka ḽanga kha vha livhuwe mudzimu vha kha zwoṱhe kha vha livhuwe mudzimu vha kha dzi nyimelo dzi ofhisaho dzi konḓaho nyimelo dzi vha fritanyaho hmm? nyimelo dzine hezwi dzo ḓa kha vhone vha fhela nungo hu pfhi avhanoni vhana vha mapele vho vha vha tshi vha na zwilonda ndi uri vha soko minwe yavho i soko wela fhasi zwikonani zwi soko sina ndi uri zwoṱhe zwi ri muvhilini vha si tsha na zwipfi zwavho zwi si tsha kona u pfha zwavhuḓi hmm. vha bvisiwa vha ya bvisiwa vhone kha lushaka lwavho vha ya bvisiwa kha community vha kha tshiimo tshenetsho bivhili ya mudzimu vha ri vha nḓilani vha fhola a ah! dzina ḽa mudzimu nga ḽi rendile u nga ri va nga tanganedza dembe lavo va kha di va ndilani xaka lavo u nga ri va nga tanganedza dembe lavo zwine vha khou ṱoḓa u zwi swikelela zwi tshi kha ḓi vha kule navho dzina ḽa mudzimu nga ḽi rendiwa nga u tou ita mini nga u tou livhuwa mudzimu u nga ri vha nga tanganedza dembe ḽavho vha livhuwa mudzimu khontraka yavho i sa thu sainiwa havhanoni vhanna vho vha vha tshi ri vha vha tshi to humbelana zwiḽiwa musi muthu a na vhulwadze ha mapele o vha a tshi bvisiwa a ya ḓale ḓaleni a dzula hange nnḓa ha mishasha nnḓa kule na vhathu uri a wane zwiḽiwa u tea u to huwelela ndi ngazwo noni munna o vha o ṱavha mukosi a tshi a tshi khou renda mudzimu ngauri o vha o no ḓowela u ṱavha mukosi nyimelo dzo vha dzo no mu ita uri a soko a ḓowele u ṱavha mukosi zwi vhe nga ngomu hawe ndi zwine ngazwo uri u fhola a ṱavha mukosi a tshi khou renda mini a tshi khou renda mudzimu dzina ḽa mudzimu nga ḽi re ndimo ndi khou ṱoḓa uri shaka ḽanga kha vha livhuwe mudzimu kha zwoṱhe zwe a vha shumela zwavhuḓi kha vha shumele kha vha livhuwe mudzimu kha zwoṱhe kha mishumo mivhuya ya mudzimu hu pfhi hononi munna a to ṱavha mukosi a tshi khou ṱavhela muṅwe na muṅwe a zwi pfe vhone mudzimu a vha itela zwithu vha to balelwa na u tou mu livhuwa vha to balelwa na u tou ṋea vhuṱanzi u tou amba phanḓa ha vhathu vha pfa vha na dziṱhoni hmm? yesu kristo uri ane a nshona phanḓa ha vhathu na nṋevho ndi ḓo mu shona phanḓa ha mudzimu hmm? kha vha livhuwe mudzimu na nga nyito hu pfhi hononi munna a ṱavha mukosi vhone vha tshi ṱavha mukosi vha ḓo wana na vhathu vhono uri avha munna avha mufumakadzi uyu ṅwana o dzhenwa nga mimuya mivhi vha tshi khou ṱavha mukosi vha tshi khou renda mudzimu ungari hononi munna ndi a mu vhona no fhufha vha a khou fhufha ndi uri o vha a khou jampa a tshi khou sumbedza dakalo ngauri o vha a musamariya o fhodziwa vhukati ha vhaṅwe vhane vha si vhe bivhili ya mudzimu iri o vha a mutsinda ha vhuya mutsinda vhone vha nga vha vha mutsinda shaka ḽanga mara vha nga ṱanganedza vha nga ṱanganedza zwine vhathu vhoṱhe na vha si vha tsinda vha zwi ṱanganedza dzina ḽa mudzimu nga ḽi rendiwe kha vha livhuwe mudzimu vha kha zwoṱhe hmm, kha vha livhuwe mudzimu vha takale uri vha vhe na lutendo vha tshi kha ḓi o ṱangana na zwine mudzimu a khou ṱoḓo vha itela vha ri vha nḓilani eh, vha mbo ḓi fhola na havhaḽa vhanna ndi ngazwo vho huwelela vha tshi vhona yesu uri a ri khathutsheli a ri khathutshelwi zwashu kani vho vha vha tshi ḓivha zwa uri tshiimo tshine vha vha khatsho a tsho ngo tea uri vha nga swika kha yesu yesu kristo a ri tshimbilani ni havho tshifhi vha ri vha nḓilani bivhili ya mudzimu ri vha mbo ḓi fhola ha vhuya munna muthihi wa musamaria bivhili ri a ṱavha mukosi a tshi renda mudzimu a ṱavha mukosi a tshi renda mudzimu kha vha rende mudzimu vha tshi khou ṱavha mukosi tshaka ḽanga u pfhi a swika a ḓiwisela fhasi phanḓa ha yesu yesu kristo a ri takuwa lutendo lwa u lu fhodza dzinani ḽa yesu kristo wa nazareta ndi ri murena mulaedza hoyu ndi khou tenda uri u khou dzhena mbiluni ya muthetshelesi ra thoma u vha livhuwa ri kha zwoṱhe ri kha nyimelo dzoṱhe ri kha zwiitisi zwoṱhe hmm? ri kha zwikondi zwo ṱavha dzina ḽa mudzimu nga ḽi rendiwe ri kha madakalo kha vha ri gudise muya mukhethwa u vha livhuwa ngori hu pfhi vha ri vha nḓilani vha fhola ho fhola vhanna vha fumi mara muthihi a vhuya hononi munna o humaho ndi ene munna we a zwi pfha zwo fanela uri u tea u livhuwa mudzimu a